Бүген 16 апрель, бүген мин инде беренче көнемне Рамилдә кундым. Хәзер уже иртә, мин киендем, әзерләндем, эшкә җыенам. Пока әле иртәрәк чыгарга. Вот, кичә килдек, әйберләрне урнаштырып бетердек, квартираны, теге квартираны җыештырдым. Бүген уже сдавать итәргә барам ул Аберсаны. Вот, беренче көн әйбәт кенә узды. Бик яши әти-әни, хәзер әти-әни инде. Миңа карата бик әйбәт

Монда еләнгә гел сәгать җиде торып. Вот, хәзер яңа режимга өйрәнәсе була инде. Никахлар Аллаһ шөкер әйбәт кенә узып китте, бик ошады. Вообще безнең авыл хәзрәтендә бик бик ошаттылар. Илдус абыйны туганнар да бик күп килгән, бик бик кызык булды. Безнең бүген выходной көн. Дөресрәге минеке. Мин эшкә бармадым. Телефон зарядкада шуңачылык. Вот. Адель белән пока мультик карап ятабыз. Вот. Әнисе китте. Эшләре буенча ничек кечкенә бар әле тагын. Камила ансы әни белән. Без пока Адель белән. Адель!

Менә шулайрак. Син мине яратасың син? Я. Нишләп? Нишләп мине яратмыйсың соң син? Адай, нишләп мине яратмыйсың син? Ашап бетерим әле шул чакмалайны. Ашап бетерим әле шундый. ит- А! Ярамый бит алай, ярамый бит алай. Үтерә бу бала. Вай! Туктале. Адель. Ярамый тартырга харам иләбе кайткач ачулана. Нәрсә бар инде? Нәрсә соң ул? Син дә шундый интелисеңме? Синең андый бармы соң?

Бирә куя, наверное. Барып кайтырмын. Нормаль шәкрас килә. Бүген еще ашырга пешерергә кирәк. Солянка хотела пешерергә. Керләр юырга кирәк, үземне юып чыгарга кирәк. В общем, эшләр бик күп. Пока зәргә ятып торам да. Әле сәгать иртәге 8 генә. Булача 6 яртыда тордык. От. А дин нәрсә дигән мультик бу? Бобо. Бобо мени? Мени. А, менә Бобо дигән мультик чыккан хәзер, шуңа үлеп бетә. Башта

Адель! Эт что ли син? Эт мәллә син? Нинди эт килгән монда? Кышкырма! Кышкырма! Әнә, әнә апай чыкты. Апай чыкты, әнә апай. Мекага барган юк балалар белән. Хәзер алар кайтып киттеләр машина белән. Мин җәяү по пути пятерочкага кереп калдым. Вот. Монда юлда ибрәт диләр, тавыш ишетеләдерме белмим. Вот, шундый матур погода белән кояш чыгып, сорами эшли. Менә кая гүләй бергә барган булыр идек. Алдым. Пакетный салат ясыйм и хәзер не пешерәм. Солянка пешерәм, алла бирсә. И балалар китә. Әни белән генә калам квартирада. Әти бүген эштә иртә генә кайта. Рамил тоже соң гына кайта. Хыяр сүзне ачып та булмый. Балалар белән торговый центрда йөрү бигрәк авыр икән. Ике бала белән бардык, куллар арда күтәреп йөрдек. Берсе кечкенә булгач, вот мега дәсен матур киемнәр күбәйгән, новая коллекция. Сыялар. Вот. Барып җырып кенә булмады. Менә берсә бер Рамилгә барыбыз әле. Шул инде тагын. Нәрсәләр әле тагын яңалыклар. Яңалыклар юк та. Алла берсе тагын иртәгә дә ялым бар әле. Тәгәшкә түгел. Мен вообще рәхәт урамда керәсе дә килми.

Анталарга ияләнгәч, вообще шундый җимешләр ашап бетерәсе килә инде аквамелоны бигрәк тә шуны хәтле уф күз тимәсен тфу тфу балаларны вообще яратам уже бөтенесе срый башлады кайчан бәбиәп кайтасың кайчан бәбиәп кайтасың дип әйтәм хотя бы тусын инде туктагыз бер сәбәбем бар пока вопростан качырга туй дип Тагын бер нәрсә уйлыйсы булыр инде потом. Теге влогтан карап, мен анда бит ни пешердем дигәнем, солянка и шундый тәмле калып карыйсың. Рецептны сорадылар, э, калып карыйсың бик тәмле ахрысы дип күп кеше рецептны сорады. Шуңа күрә, ну һәрбер кеше белә инде аны. солянканы только һәрбер кеше үзенчә пешерә үзенең рецебы белән димме соң инде вот минем дә үземнең рецебым бар потому что кайбер нәрсәне мин башкача эшләмим кешеләр кебек мин башта отдельно башта әйберләрен теге борщныкы шикелле нитеп алам табада и рамил минем генә солянканы ярата башка җирдә солянканы Яратмый ул. Вот. Шушы хәзер мин сезгә күрсәтәм, ничек мин аны пешерәм. Вот, бик гади и бик тиз. Безне таба, табага әзрәк мой салабыз. Так. Тамыз гына салам. Менә мин кешерне салдым. Эре угыштан уңып. Потому что я пешә-пешә, кыза-кыза кешере егетә. Вот. И хәзер монда салам мин суганны. И вот суганны да салдым. Хәзер шуларны бергә тушить итеп, әзрәк кыздырып нитеп алам инде. Вот минем кешерем белән суганым әзер. Иде шундый тәмле ис таралды. Моны золотистый төскә керде. Хәзер моның өстенә тозлы кыяр салам. Менә туралган тозлы кыярны салдым кишер өстенә. И аны әйбәтләп болгатып, тагын әзрәк тушить итеп болгатабыз. Кыярның суы да чыга. И шунда тагын кишер дәген инде бетә. Йомшалып. Өйгә шундый тәмле приятный ис таралды. Вот күрдегезме аның ничек суын чыгардык, тозлы кыяр. Так что тураганда суы калса аны түкмәгез, шушында бергә салыгыз, ул үзенең согында шундый тәмләп булып пешә. И да кичә мин ни пешергән, әни нәрсә әле? Шулпа пешергән әни, вот майлары каткан, майлы шулпа бик тәмле. Монда без ит пешергән идек. И вот мин колбасаны да салдым. Монда колбаса минем ике төрле. Ике төрлесен дә генә салдым. И хәзер шушыга мин менә шушындый борычны нитеп салам. Четыре перца дип атала. Фокус. Монда кызыл борыч, ак борыч һәм кара борыч. Кызылы күренми. Кемесен? Хәзер менә шуны монда салам. Вот шушында әз генә чәйнәктә мин су салам. Шөйлек әктүшек ситесен өчен. Вот. Ну, нашла изрек үзенең тәмендә пешеп утыра инде. И, кстати, минем э, тагын бер секрет. Мин аны әкрен генә суда куям. Э, ялгыш, әкрен генә утта куям, потому что каты утта мин пешерә алмыйм әйберне, анда вачып башка тәм кебек. Вот. Минем бер 3 минуттан артык булгандыр. И хәзер салам мин монда менә шушындый томатная паста, тратория дип атала, телефон парланыр ине полда. Вот менә шушындый салам, шушындый томатная паста бик тәмле, кстати, вот. У итальянский инде. Бөтенесе салып беткән. Вот салып бетердем. Хәзер бу ватабыз. Тоже монда теге тегене ниләре күп бу итальянцы тә бик ошыйт әмма. Вот. Менә минем шулпана мое җебедә. Хәзер мин аңа ит салам. Бер зур кисәге, шуны әзер кисәкләргә турадым. Теге һәрбер кешенең тәлинкәсен алып часалырга. Алай ошап ал, болай общий куйсаң бик алай ите ошалмыйча кала, эремгә генә китә. Шуңа күрә берничәгә бүлдем. Вот. Минем... Ой! Менә бөтенесен дә салдым. Шундый матур төскә керде. Хәзер булып барыйм. Юк, куе да түгел, нормальный гына булды, как раз. И хәзер монда мин салам төрле тәмле пешләр. Ой. Так, салам. Э, так, ничә штук булды минем? 7 штук оливки.

Пока әзрәк бер 10 минут тора. И, кстати, 10 минут торганчы мин шулпаны кабып карыйм. Если шулпа ә, тозлы и не икән, монда шулпада без әле ит белән пешергәч аны тозлаган, ягънисе тозы җиңел булса, әни булса, саласы булса, мин аңа кубик салам. Аны белән бик тәмле. Ацкар ул кайный башлый и мин салам тәм кертергә тоже әшкелтәм лимон кисәкләре. Вот. И әле безнең э, соленка бездә свет. Мин моны, кстати, кубик салдым, бер кубик. Вот, шундый тәмле булып пешә. И аннары тарелкага салгач, еще тагын бер алла бирсә күрсәтермен әле. Хәерле иртә. Мин яңа йокыдан тордым. Йокыдан торган идем инде. Рамилне озатып җибәрдем эшкә, просто телефонда яттым. ютубта видеолар карап инстаграмда хәзер тордым инде үзем менә әниләр арчага кайтып киттеләр вот пока үзем генә ешыл рамил эшкә китте балалар тоже киттеләр питрәчкә уже лиләр кайтып киттеләр вот и мин хәзер завтракаю инде бүген мюсли захотела вот мюсли и Анда каен җиләген салдым. И кефир. Шундый хәлләр хәзер алла бирсә ашап алам дагын. Компьютерны кабызып видео монтировать кирәк, каналга кирәк, потом никахныкын инде монтировать. Вот, и потом ашарга пешерергә кирәк әниләр килешкә. Әзрәк инде җыештырган. Шундый планнар минем бүген. Привет, привет. Мин теләште үләсе, что шешеп үрелгән генә. Мин киттем эшкә. Бүген 28 апрель. Все, безнең майские праздники башлана. Бүген сәгать 2-гә кадәр генә эшлим. И и и. Сәгать 3-тә безнең плов. Эштә открытие сезона. Так, каламы юкмы? Не знаю. Потому что авылга кайтабыз бүген Равил белән. Әдә авылдагы эшләрне эшләргә. Соңрак кайтсак инде анда калам плавка, соңрак кайтмасак калмыйм. Вот, урында шундый рәхәт, саф һава, шундый әзрәк яңгыр сибәлеп киткән вообще освежающий. Ни, воздух.

Без киттек авылга. Но без пока авылга ук түгел әле башта китәбез, э, барып кайтабыз Биктауга, Биктаудан соң Алла бирса, Арча шук итеп штырыз получается авылга. Арча аша авылга кайтабыз. Вот, монысы недовольны Рамиль абый. Погода өчен психланып утыр. Вот, балалар белән уйнап чыктым. Шундый милар, шестолар. Вообще шундый. Блин, мне освещение Белән битем вообще аппаклана. Надо сейчас Нет, все равно. Блин, я вообще аппак, блин. Все, мне нормально. Ладно, без китти, хәерле юллар безгә. Урамда вообще кошмар яңгыр коя. Вот. Хәерле көн. Без үй җуабыз. Мин үземнең уже бүлмәне җуып чыгардым, уже юап куйдым бүтән э, залдагы булган тузаннар кермәсен дип. Хәзер вот залны җуабыз, анда вообще пәрдәләр алынган бөтен яктан шундый ине, монда барда, короче, вот. Әйбәтләп җуабыз. Сәгать ничәдә? Сәгать 7-дә тордык. Сәгать 7-дә тордык. Хәзер сәгать 12 ярты була. Вот. Рамилә нигә борычлар ташый? Кияү балакай кайнанасына, кайнана тещасына булыша. Киттем җуырга дальше. Без залны именем якны юып бетердек. Пока ятып торам. Ял итеп. Бу абзый җөри.

Кай киттең? Кай киттең? Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Безне басудан елда анда кыяр помидор тотта. Ой, кыяр и суганнар нәрсәләр. Безнең елдагын нидә баскычтан. Вот карагыз, вот безнең неме җир именно мондагы су ташып менә карагыз, күпме җирдә су ташып менә. Монда ул җылы кулмаган. Анда чыкма инде. Батасың ич.

Пычак ягып җибәрде. Шашлы чанга. Пока яна кырагы берәү. Солкан урында сана пешерәбез шашлык. Пешерәбез дип рәм пешерәм. Нервысына уйнап басып торам дигән. Вот. Шундый хәлләр рәхәт авылда. Карагыз. Сумбасыннан соң безнең бакча ничек. Это просто кошмар. Карагыз. Капец. Монда ничек бәрәңге утыртырга? Без авыл буйлап киттек гүләйтергә семечки ашап. Бер партиясен алып ашып пешерә башладык. Шашлыкны вообще тәмле ем. Рамиль вообще итне вообще тәмле пешерә вообще. Вообще вообще тәмле. Монда җил тавышы белән не знаю, минем тавышы ишетеләме, юкмы? И без хәзер киттек ташу карарга. Вот. Монда бердә ташу күбәйгән кебек түгел. Кичә күбрәк есу. Шул ук. Без монча чыктык, яңа чәчләр юп-югыш карагыз. Вообще. И урамга чыктык, тагын шашлык пешерәбез, пока әле апайлар кайтмады, вот алар кайткач, хәзер аларга икенче порция пешерәбез. И купаты тоже, кстати. Вот, камерада шундый якты кебек, а так-то вообще кич инде караңгы, сәгать кичке 8. Ну, сизелә, потому что камерада уже точка-точкалар күренә. Вата вообще рәхәт мунчадан соңраңга чыгарга шундый рәхәт. Мунчада вообще сия. Или как шыгап, ятып торгач кына хәл алгач кына хәл керде. Суык тимәсә ине, конечно. Рамиль белән күктеренеп кенә чыктык. Рамиль вообще мине төреп чыгарды үзенең ниләренә, плачларына, киемнәренә. Ул үзе тоже киенгән. Тотын ташый берәү, шашлык пешерә. Ял итәбез, безнең беренче май бәйрәмнәре. Вот. Иртә тагын кухняны ясы калдым. Потом иртәгә кунакка барабыз Уркая, потом үзегез күрерсез. Пока шашлык пешерәбез.

Вот. Көтәбез пока пешкәнен. Апайлар хаман кайтмадылар. Инде кайтып җитәргә тиешләр. Флюс абый килде. Алар уже купаты ашарга тиешләр. Белмим, мин ашар күрдем, конечно. Пока көтәбез. Сәлам, сәлам. Хәерле иртә. Минем кошлар ужасный. Хына белән буяган килеш, пока көтәм юмаган. Вот, если что, ул юла. Бурамда рәхәт бүген, вообще җылы. Вот, мин шортчыктан гына.

Әйдәгез ашарга. Без сел киттек авылдан Лианаларга. Бәби аш итәргә Балташка киттек. Вот. Белмим, йөзем шунда юк, ак тора, шунда юк, тукым булачак. Әйберләр инде как всегда. Вот. Рамиль мунча кереп чыкты, мин кереп тормадым мунчага. Ул снежный өрәк шикелле апак. Рамиль мунчага кереп чыкты, мин кереп тормадым. Вот. Апайга тырна ысытасы булды, потому что бүген э, кухняны юып чыгардык биш. Рамилләр утын кистеләр әтиләр белән. Вот. Хәзер яңгыр ява башлады. Бүген яннарга китәбез и бүген уже Казанга кайтабыз, наверное, аларда кунарга калмыйбыз. Рамиль, ничек сиңа хәлләр? Ай, ничек сиңа хәлләр? Ничек кияү булып яшәүләре? Авылда ошадымы? Әле әби бабай дип әйттеңме соң? Әйттем. Ялганчы. Әйтмәдең ич. Әби бабай түгел, ә әти, әни. Нә? Әйттеңме юкмы? Ә менә мин әйтәм, ә ул әйтми. Кака. Син кака. И кака.

Дубль, дубль два. Без Лианларда кунакта килеп җиттек. Вот Лианочка. Мысы безнең малайка. Дән, Даниярка димек шин куен. Огызыма килде. Даниска. Әйдә, Рамиль килеп утыра хихылдап. Лиана белән утырабыз сөйләшеп. Тәмне ашатты, кстати, салат ясаган, анда полный ужин ясаган берәү.